Salam gadyrly watandaşlar, salam mähriban ildeşler. Men şu gün siz bilen e, ýekelikde bir e, gürrüň etmekçi. Gysgarak, e, bulam Türkmenistandan gelen ýaňky bir agyr habar barada. Gaty gynançly habar diýip düşünýän bir adamyň ýaşap oturan ojagyny ýykmak ýerini elinden almak mundan beter agyr bir katastrofa ýokmyka diýýän. Her bir ene üçin, her bir ýaşap oturan halk üçin şol ýeri öz çagalam üçin diýip alan alan bolsaň, şo ýerden hem jaý salan bolsaň, niýetläp, indi gelibem bir O bolgusyzyň biri özüne göwni ýetýän, jübüsinde puly bar adamyň biri gelip, seniň ýeriňi men hökman alaryn eliňden diýip, saňa haýbat atýan bolsa, häkimlik diýilýän ýere-de bir topar pul berip, dünýäň puluny berip, onam gizlemän, aç-açan aýdýan bolsa, indi men häkimlige dünýäň puluny berdim, Hawa, bu ýeri men seň eliňden hökman alaryn diýip, aç-açan haýbat atýan bolsa, diýmek bu ýerde Türkmenistan diýilýän döwletde kanunyň işlemeýänligi ine size aç-açan bir şaýatnama bolup dur. Indi meniň aýtjak zatlam şol aýala, şol enä arka durmaly. Goňşulary bardyr, golamy bardyr, tanyş-bilişleri bardyr, garyndaşlary bardyr. Şularyň hemmesi aýaga galmaly, şol aýaly gollamaly. Şol aýalyň arkasynda durmaly. Her kim öz agyr gününde ýeke galmaly däl. Şol aýalyň ýeke däldigini görkezmeli. Indi meselem, şular ýaly zat başga ýurtlarda bolanok, bolmaga hakam ýok. Boldurmaýaram, millet şu zatlary boldurmaýar. Sebäbi bu ähli zat millete bagly, halkyň özüne bagly. Seniň biri gapyňdan gelerde, men seň ýeriňi eliňden aljak, men seň jaýyňy eliňden aljak diýse, sen seredip durmarsyň-a. Hökman suratda garşylyk görkezersiň. Özüň diridigiň görkezersiň, öli dälle. Ine meselem Meniň öýümde ýarag bar, meselem. Biri gelsin, men goňşym gelsin. Golam gelsin, tapawudy ýok, islendik bir ogry gelsin, ýene gelsin. Öýüňi talamaga gelsin, ýa öýüňi ýykmaga gelsin. Girip bir görsün gapyňdan. Men gapymdan girip görsün. Men şol atar bilen, ýa-da ýarag bilen göni maňlaýyndan atyp bilýän hakym bar. Näme üçin? Sebäbi ine Amerikada her bir graždanin, e, her bir watandaş özüne ýarag edinmäne haky bar. Bunam ulanmaga-da hakyň bar. Ýöne köçelerde däl-de, seň üstüňe bir howp abanan ýagdaýynda sen şol ýaragyňy ulanmaga hakyň bar. Suduňam meň arkamda durjagyny bilýän ýüz prosent. Sebäbi meň üstüme geldiler. Meni talamak islediler. Meni öldürmek islediler. Meniň hakym bar. Garşy durmaga, goranmaga, meň öz hojalygymy goramaga, ojagymy goramaga, çagalammy goramaga hakym bar. Ýüz prosent. Ine Türkmenistanda iki müňünji ýyllaryň başlarynda bolan wakany aýdyp bereýin. Nyýazow döwründe bu taýdan ýol geçýär, bu taýdan şaýol bolmaly, bu taýdan köşk gurmaly diýip oturan halkyň Aglaba böleginiň elinden jaýlaryny alylar, ýykdylar, ýerlerini alylar, oň ýerine-de bolgusyz köşk gurdular. Içi beýnisiz oturan bir topar, ýaňky aýtmaýyn diýsem, bir şahslar bar. Ine, şolary oturtmak üçin köşk gurdular. Şo ýollardan ýöremek üçin, şol beýnisiz adamlara ýöremek üçin şaýol gurdular. O taýam haçan görseň ýapyk, nämemiş prezident geçmelimiş. Ine, şeýdip halky kösediler. Onnoň şo döwürlerde her bir hojalykda diýen ýaly, edil her bir hojalykda däl, ýöne gadymdan gelýän her her kimiň ýaňky ata-babasyndan galan goşa goşary bardy. Goşa diýilýärdi-dä, goşa atar. Bilim ok dogry adyny e, tüpeň gepiň gysgasy türkmençe tüpeň diýilýär. Şol bardy. Indi e, goşa gözli. Indi şony e, bir e, maşgala maşgala aýaly öýünde goşary bar ekeni. Şol goşa bilen gidip häkimi atdy. Bir aýal häkim şol Ahal welaýatynda ýer paýlap berende ähli millet aldy, ýerini paýlanyp berlen ýerlerden jaý saldy, her kim ogly, gyzy üçin. Emma soň gelen ýaňky ýaşmakly bir häkim bardy Ahal welaýatynyň. Şol şol ýerlerini elinden alyp, halkyň ýerlerini tekizletdi buldozer bilen. Şol oturan uşşeýle diýilýän ýerde. Ondan soňundan bul aýal dört-bäş çagaly aýal köçede galdy. Öýünde goşa atary bar ekeni, goşa atar. Buny alýar-da ýaňky neme gypjak taraplardamy ýaşaýan eken şol ýaşmakly häkim aýal. Şoň öýüne baryp atyp gaýtdy. Aýagyndan atypdyr ýöne. Onuň şondan soň, şo wakadan soň kimiň öýünde goş atary bar bolsa ýygnamaly, ýok etmeli, aýyrmaly, almaly diýip ýaňky perman çykarylan bolmaly. Şondan soň öýme-öý aýlanyp, watandaşlar, üns beriň, öýme-öý aýlanyp, goşa atar, tüpeň ýygnap başladylar. pagon göterýän, ýaňky biziň nemelemmiz bar, resmilemmiz, pagon göterýänler. Mine bular aýlanyp, öýme öý aýlanyp, kimiň öýünde tüpeň bar bolsa ýygnap alyp çykdylar, aýryp çykdylar. Indi men muny nireden bilýän? Biziň hem ýaňky goýunymyzy, malymyzy bakýan çölde çopanlar bardy. Ine şol çopanlaryň üstüne baryp kimiň goşary bar bolsa, sebäbi çopan adamlara hökman gerek ýarag. Sebäbi sen goşuna gurt darap bilýär. Goranmaly bolýaň. Ine şol ýagdaýda hökman çöllerde ýaňky çopanlarda ýarag bolýardy. Ine şolary çenli alypdyrlar. E, şo ýerde bir e, bulç çopanam bardy. Onam alyp äkidipdirler, basypdyrlar 3 sutkamy, nämemi? Ol 5 sutkamy, ýaňky görgüli şu tüpeň malsaň bolýa, dawa etmen diýen ýaly gaçyp sypsa razy bolupdyr da. Indi şoň ýaly gorkuzmak üçin e, eliňden bir tüpeň alýarlar, özüňem 15 sutkada saklaýarlar. Ine şeýdip adamlaryň gözüni gorkuzýarlar. Ine bu gorkuzma metody. Indi men diýjegim halkymyza ýüzünesim gelýär. Dymyp oturmaň. Siz 30 ýyl bäri dymdyň, dymdyňyz, oturdyňyz, indi şu güne geldiňiz. Indi siziň göz görtele haýsydyr bir şahs gelip, jübüsinde 5 manat puly bar adam gelip, çyk bu taýdan men seň ýeriňi alýan diýip bilýär. Indi şol şu zatlar bolmaz ýaly ne nesip bolsa täze Türkmenistan gurulanda guruljagam 100% görnüp dur. Indi şol täze Türkmenistan gurulanda şul adamlaryň şul eden etdilikleri üçin her biri jogap berer. her bir adam jogap berer. Ine meň başga-da watandaşlarymyza etjek haýyşym, kimde kim jaýlary elinden alnan bolsa, kimde kimiň ýerleri, jaýlary ýykylan bolsa, uçastoklary, ýer mellekleri elinden alnan bolsa, şularyň hemmesini jikme-jik ýazyň, şo döwürde kim häkim bolup işledi, haýsy ýyllarda jaýyňyz elinden alyndy, haýsy ýyllarda jaýyňyz ýykyldy, Şu zatlaryň hemmesini ýazyň. Ýazyp bellik ediň. Bu zatlar hökmany gerek. Şo döwürde işläp, bundan bäş ýyl, on ýyl öň bolsun, häkimliklerde häkimlik çalyşyp dur hälim-şindim. Şolaryň kim hem bolsa, atlaryny, familiýasyny ýazyp-ýazyp alyň. Sebäbi bularyň hemmesi hökümetiň öňünde, ýagny halkyň öňünde, halkyň öňünde jogap berjekdir. Kellelerini ýalaňaçlap jogap bermeli borlar. eden etdilikleri üçin, eden jenaýatlary üçin. Bu zatlar gaty agyr jenaýat. Jenaýat sebäbi adamdan, oturan adamyň elinden jaýyny, ýerini alyp, jaýyny ýykmak diýmek, bu bir jenaýatyň iň ulusydyr. Ine, şuny ýatdan çykarmaň, watandaşlar. Şonuň üçin aýtjak zadym, ine, berk belläň. Kim şu şular ýaly ýagdaý, waka başyndan geçen bolsa, şular ýaly katastrofa diýip aýdaýyn, başdan geçiren bolsa, şu güne çenli hemmesini ýazyp-ýazyp alyň, häkimleriň atlary, şäher häkimi bolsun, welaýat häkimi bolsun, haýsy edara bolsun, ýa pagon göterýän, pagon göterijilerden agyr zulum gören bolsaňyz, atlary, familiýalary, zwanýalary, hemme zady ýazyp-ýazyp alyň. Her mahal gerek zat, gerek boljak zat, ine bize şol şaýatnamalar. şol ýaňky adamlaryň atlary, familiýalary, işlän döwürleri, ýerleri, ýyllary, aýlary hemme zady gerek bor. Ine şu günlükçe men şeýleräk siz bilen şu zatlary aýdasym geldi, siz bilen gürrüň edesim geldi. Bolýana watandaşlar, şu ýerde men gepleşigi tamamlaýyn. Bolýa sag boluň.